Өссө да бэл уһуннук олоруҥ. Өссө хомсоҥуо сүүс сүүрбэ сааһыгар ол тиийиэххит Анsi Petros Tulmakan махтал булдун. Сэ, это докладтен арый туом устук эппиппин биһи булланнан түрдүгүн комсомол юбилейдаах мероприятияларын арыйан олороммут эмиэ комсомол туһунан баттык кэпсэтиэхтаахпыт. Ол курдук салгы тылы тэлигэр Бу микрофону биэрэбин. Производство бастыгар гвардеец пятилеткиннаах хаһаайыныгар, оройуон комсомолун пленумун чилиэнигэр Анатолий Николаевич Уйбановка таһынан биэрэбин. Манна нэһилигим дьоно урукку төлөннөөх комсомолецтар

Бу сэбиэскэй былаас кэмигэр бытыы хаһаайыстыбатын өрө-хото үгө биир көлүөнэ алта уонна сэттэ уон сыл араас үлэ араас салааларыгар финансовай да үлэһиттэр, култуура да үлэһиттэр, тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ бары туруулаһан тураммыт үллээбит көлүөнэ буолар. Оттон ол курдук бастагы этэр буоллаххына, саамай тиэхэньиги баһылаабыт бу биһиги көлүөнэ Били мин көрөрдөхпүтэ Этаппар холобура аан бастаан оҕонон оттулла тыраахтар кэлбити ааспытыгар диэн били оскуола оҕолору үөрэннэккэбит. Саҕан диимаҥа кэми оҕо тыраахтара көбүнүө сылдьабык. Куолу оҕо көбүүс диир оҕо дьа маҕанын отторолор. Оттоо кэнэн дьэ ол аадыа би

соһуллар этэ. Онтон бииртээһиннэр сиргэ онтон сыарҕа курдук тээһиннэр этэ. Ол балукуйсат төлүгэн Тарусовы болуйгуйса ыппытын, ол инструментатор аанньыбытын отун бу туох да тыраахтара кыһан ылбат кыһытын ата буолар. Ону элбэхтик биһинни онно туонатыгар балыйбыттара

Балаатыйа баран ити Владимир Афанасьевичтыын Николай Алексей Николаевичтыын Ыстапаан Хатаев Ыстапаанныын баран биирдэ ыппыттара ыыппыт. Ити уопсай үлэтин этэбин. Оттон бэйэ көлөнөттөн да холобура киһи көлөнө аҕыйах

Оттон бу биллилэр бу футбол кэмигэр тугу гыммыттара, тугу иһитиспиттэрэ диэн холобура биллилэр этэр буоллаххына бу саныыр буоллаххына маннык. Тамара Ивановна бу оскуоланы бүтэрэн Дьокуускайга

Уһуш онтон үөрээммитирэн баран холобура хампаа кэлэн оттон ити сектор аппараты үлэлээбитэ онно боллаана кини холобура ол сектор аппарат отделения отделение тугар комсомольскай секретарин туга буолар чилиэнэ буолар Секретарь буола иһиллибитэ уонна холобура кини улахан отделение совхоз партийнай партиялаахтар мунньахтарыгар ол кинигэ куруук эмиэ улахан мунньахтарга комсомольскай тэрилтэҕэ атыттан делегат буола иһиллэр. Оттон кинилэр буоллаҕына бу байбал буоллаҕына армияҕа ыраах сылдьыбыта

Уолусаттан кэлли манна графияны буолан диригитийдэ, иннэ сөйлүбүтэ. Эйпка холугар эмээхсине буоллаҕына, эмээхсин Розалия Егоровна сэттэ уон екі сыллаахтан үчүгэй таяркатын иһин бастыҥ үлэһитин иһин республиканская конференция делегатынан бу Бүлүү улууһун аатыттан барар

Оттон бу Ганья Петровна баран манна кэлэн оттон эмиэ отто үрүҥ үөһэ түстээн ийэм буолла ыарыһа. Балтыларын кыралар онон ханнана бара кыаҕым, үөрэнэ кыаҕым суох. Онон оттон хара леһи быыһынан үлэлээмин оттон бу тиэсиэ атаахаммын чаһырбытым. Сөтке уон екі

Верховнай Сэбиэттэн ол Прокуратураттан эмиэ бойкотунай грамоталаах сөп. Биһиги комитет бу ол кэнниттэн мен Николай Тимофеевич секретарь диэбитим дии. Онтон

Олоҕу оҕолорум утуйа сиэннэргэ диэн үчүгэй үөрэҕи доруобуйаны тэҥэһилэлэрин баҕарабын.
Спасибо. Анатолий Николаевич, кусок бэлэмнэнэн кэлбит. Молодец диэн. Туоннаттан сиһилии кэпсээтэ. Сэ, билигин салгыы мунньахпыты ыытан иһэбит. Ол курдук мин тылы биэриэхпин баҕарабын. Таахан нэһилигин урукку кэмнээҕи комсомолун секретаригар Ким Васильевич Семеновка.

бастаан кэлээхпит. Ону били сайын буолар, араас кэллэҕим манаатас. Онтон ол кыһы диэбитин бар үгүстэрэ министиэҥин булбуттар бэрээдэк оҕолор бары тупсаннар учутарбыт диэбит Онтон кэлэн мин анаан аатылында под бонула кыттан били оскуола үөлнээнлебин

Билигин салгы мунньахпыт ыытан иһиэххэ. Ол курдук тылы биирэхпин баарабын төһөнө тоҕус жүз сэттион сылга оройуон комсомолун пленумун чилиэнинэн талыллан үлэлээбит Наталья Дмитриевна Григорьеваҕа.
Дорабаларым табыллаах комсомолдар. Биһи көлүөнэ адьахай туох этибит. Комсомолга киириигэ баҕалаах, комсомольскай үлэҕэ баҕалаах баҕайы мин сэттис кылааска үөрэн сылдьан киирбитим. Уйбаан Чичиева сыллары баары гыммыта, победенията мөлтөхтө. Тааҕарга күрүүрбүт элбэҕэ бэтэ. Ону буоллаҕына комсомолецтар көмүскээбиттэрэ, киириэхтээх эҥин диэннэр. Онно буоллаҕына мин рекомендациябын буолла улахан дьонтон ылбытым. Матвей Николаевичтан

кузовтаах массыына олорон киирбиппит онтон таккаммыт манна хоно хаалбыппыт субуота буоллаҕа дии орой өрөбүлгэ бараары гыммыппыт доҕор алла буурҕа түс хайдах да барар кахпыт суох ити арҕаа бастаан ити билиэн гаас ийэтэ турар сириттэн төнүннүбүт уонна дьэ Ытаатыбыт иҥин бу комсомолга киирэн баран бастакы буруйа оҥордубут. Бырабыыл буолла диэн. Ону уоллаана контораҕа кэлэммит онно Ыстапаан этэ управляющая быһыыта. Ону звони гыннардыбыт Уйбаан диэн дьиэбискэ. Биһигини бу маннык кыайан барар кыахтара буолт диэн. Оннук туох этибит. Бэриниилээх курдук. Онтон комсомолга киирэн баран, мин оскуолаҕа дьэ үс сыл сырыттаҕым лэһэттистэн киирбиттэр, саас киирэн пионер баһаатай диэн, онно биһиги миэхин биир хампа отделениетыгар үлэ бөҕөнү үлэлиир этибит, субуота өрөбүл буоллан, Саа, хотон үрдүн күрдьүү, дайаактаны доһорбуттараллар этэ. Хайым мантан дайаакталаан баран тиийэбит. Балаҕан ыйын сүүрбэ күнүгэр үөрэнэр этибит. Онуоха балаҕан ыйын онус уон иккис күннэригэр бүтэн бараммыт дьэ кыратык тэринэ түһэн баран үлэлиир-хамсыыр этибит. Онтон оскуоланы бүтэрэрбитигэр биһи буупус үс кылаас жетті уонча оҕо бүтэрбитэ. Олор үҥүрүй таһааттарбыттара. Бары

Бэрээ комсомольскай биригээдэ тэриллэр диэн буолла. Онно протопопа Клава, мен, Куланова, Зоя буолан бардыбыт уонна күһүн бу баччаларга училищеҕа кыайан туттарбатах икки амма кыыһа кэлтэрэ. Ол буолан дьэбэрэҕэ комсомольскай молодежнай биригээдэ буолан үлэлээтибит. Настаабынньыкпыт Шанай Ивановна Гаврильевна, старшай ыанньыксыппыт Паскашина Елизавета Дмитриевна от-тэйээччибит Осипов Николай Иннокентьевич дьоннук үчүгэй баҕайытык үлэлээтибит, суруһубу Үрүҥ Илгэ Чорооно диэн ылабыт, онтукпутугар буоллаҕына хаччылаах,

электростанциябытыгар үлэлиир. Мин кэргэним Дмитрий саах таһааччынан саах таһаарыыта диэн оҥорбуттара. Ол ону Амма уола кэлэһэдьибитэ. Ол туохтарыгар, эдьиийдэригэр, бастыларыгар эбитэ үһү. Ол кэлэн кини халайбыта. Бастаан Утааһаҕар нэһилиэгин историятыгар саах таһаарааччынан үлэлээбитэ. Онтон барбыта, ол барбытыгар кими биһи паапабытын ыыппыттара. Вот. Ол Дьэ ол онно миигин били Верный комсомолец диэн ол пленумҥа талбыттар. Оҕотаан хааллаҕым манна. Онтон оннук комсомол буолар наһаа үчүгэй этэ. Туохпутугар буоллаҕына аны биригээдэҕэр эбии киһи сурунар эбиккин сөп.

Оттон биһигин Дмитрий Бытааһаҕар нэһилиэгэр бастакы комсомольскай биригээдэ Иванова Марыналаах биэс буолан бу манна үлэлээбиттэрэ. Өссө хотон суунан көспүттэр эбитэ дуу? Кинилэр этэ дуу атыттар этэ дуу? Ааха. Оннук аа. Онтон биһи кэннибититтэн дьэ сыл аайы оҕо бөҕө Забеты производство туох диэнинэн таххаллар ити эти восьмовонаайдылааһын диэн оҕолор бу биһи кэннибититтэн тахпыттара Сөп. Онтон биһи көлүөнэ уолаттар эрэйдээхтэр. Люди невидимого фронта. Тоох паар ыарахан хара өйөнү киндэ билирээттэр манна. Сүөһү үлэтэ буоллун, ити трактористарбыт үбүн кимете катаабакка дьиэ ити харлампье тиэсэ уһун ырыттык үлэлииллэр этэ олох күһүннэри күнүстэри үлэлииллэр этэ биһи көлүөнэ ыччата бытааһаларга били манна субуллар ынахтары өйдүүгүт субуллар һыгылары өйдүүгүт итини үксүн биһи көлүөнэ уолаттара

Комсомол өрөгөйдөөх сүүс сааһынаан эҕэрдэлиибин, син элбэҕи этиэм диэн бэлэмнэммитим да умнан кээстим сороҕо өйбүттэн көтөр уонна былаана биһиги саҕанааҕы төлөннөөх комсомолецтары мин туох диэни юные комсомольцы

Чахчы даҕаны комсомол күлүөнүн оройуоннааҕы тугар билиэн буһар кирэчилиэн быһыытынан ол даҕаны бэйэтэ удьахайдаах аналаах элээх быладьыммыт эрэйэбит мы это рычагтар булахпыт тибе тиэ олар булахпыт Се бу дигинен бу мунньахпыт түмүктүөххэ диэн бу туох быһыытынан бөлүөскэ быһыытынан түмүктээһин баарыта онон ити билигин тылла биэрдиэннэр эттилэр ким Маргарита Егоровна Григорьева тыл этэбин диэн суруттарбыт. Киниэхэ олох кылгастык Чокопи, Илья, Иена, Оня, Күндү нэһилиэгим олохтоохторо, Ленскэй комсомол ыксалыкас сүүс өрөгөйдөөх сылынан кэрэ даататынан эһигитини итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Мин Бүлүүгэ Бүлүү куоратыгар ахсыһы хампас куолатыгар бүтэрэн баран Василий Васильевич Чиряев аатынан оскуолаҕа үөрэммитим. Ол иннинэ хантан куолутугар үөрэнэ сылдьаммын тыһыынча тоҕус жүз алта уон икки сыллаахха бу ыксылга кэккэтигэр бэйэм кылааһым оҕолорун кытта киирбитим. Онтон сэттэ уон түөрт сылга сүүрбэ тоҕус сааспар тахсыбытым. Ол тухары оскуоланы бүтэрэн баран Ото оскуолаҕа Бүлүү куораты үөрэн эрдэхпитинэ бары мунньахха, бары комсомольскай билиэппити ылламмыт туох баар мунньах туох аҕай онон көтөҕөр этибит, туох решениены барытын. Сүрдээх сомолоһоммут, коллективнай баакылаас этибит. Оскуоланы бүтэрэн да баран билиҥҥээҕэр бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөс сүһэбит. Аҕыйах сааллар отто буорта дойдуттан бардылар. Ол иһиттэн Верховнай суукка кытта үлэлээбиттэр эмиэ бааллар. прокурордар, учууталлар, быраастар ийэ уолаттарбыт хас да уол барда. Онтон бу манна оскуоланы бүтэрэн баран алта уон алта сыллаахха тахсан бараммын аты атыһыттаабытым уон биир кылааһы бүтэрбиппэр была урукку сыл урукку ааспыт сылга боллаҕына уон биирис кылааска проф проф ориентация диэн баарда идэни эбии ылыы хрущев саҕана ол онно атыыһыт үөрэҕэр үөрэммитим курска Онно манна консульскай путевканан тахсаммын манна олохтоох маҕаһыыҥҥа көмө атыыһытынан үлэлээбитим. Ол сырдахпына олохтоох партийнай тэрилтэ консульскай тэрилтэ сэкирэтээринэн талбыттарыгар алта уон алтыһылтан аҕыска дылы үөрэххэ барыахпар диэри манна секретээрдээбитим. Бу манна биһиги кулууппутугар систиэмэтин ол мин иннибинэ биһи иннибитинэ тарпыт. Бу Өлүөхүмэтээҕи училищены бүтэрбит Быкалыров Алексей Иванович диэн сүрдээх табыгастаахтык идэтин баһылаабыт киһи систиэмэни тардан биһи кулууппут киэнэ аһара дьиитэ да буолбат, тымныы да буолбат, хаһан да салгыннаабат олох тоҥмо этэ. Ити курдук Николай Николаевич Васильев эмиэ сүрдээх бэйэтин үөрэҕэ суохта буоллар шассиге үлэлиир, араас үлэҕэ үлэлиир, ырыаһыт, клубка кэлэн барытыгар Дмитрий Алексеевичка актыыбынай кыттааччы буолааччык. Итиэннэ Октябрина Иннокентьевна Архангельская учуталлыы сылдьыбыта, онтон Дмитрий Алексеевичка кэргэн тахсан эмиэ бу илин эҥээртэн түһэн бу бэттээрҕээн кэлэн ыал буолбуттар ол да буоллар оскуолаҕа үлэлээтиллэр оо субуһугут төрөөтүллэр даҕаны комсомольскай мунньахтарга комсомольскай взвоһу уонна бэчээт оччолорго уһуттарар этибит бэйэбит бэчээттээх буолааччыппыт библиотечка уонна субботниктарга сылдьааччыппыт дьэ бу оччолорго сэбиэт бэрэссэдээтэлэ Сэбиэт бэрэссэдээтэлэ Богатыржин, Сэбиэт бэрэссэдээтэлэ Ясля Лебедчая, Каратаева Кулина Алексеевна туох баар нэһилиэк общественноһын барытын салайар түмэл этэ. Сэбиэт боломуочуларга Каратаева Анна Сидоровна хампаан үлэлиир этэ. Ол үлэлээн кэлэригэр улахан кини кэлэрэ үс хонук инниттэн сурахтаах, садьыктаах буолар дьэ кэлэр үһү диэн Акулина Алексеевна түмэн дьэ онно миин секретарга булгуччу сылдьаан диэн. Дьэ онно ит Акулина Алексеевна туатаана Сидоровна куттанар бааны дьэ эмээхсин кэлэр Дьаана Сидоровна диэн дьэ туохтыыр. Ана Сидоровна кэлэн баран куолаһын да соноппот биир туонунан дьэ мунньахтыыр Онно сүрүн боппуруоһу туруорар этэ, оччолорго бу биһиги билигин килээн ала халаан олорорбут курдук типовой туалеттар иҥин суох этэ. Онно дьэ кини туаль, туаль, ото эмиэ семинарга иҥин сылдьарылар уонна балаҕаны санитарнайынан, гигиенанан отто чөл олоххо киирэргэ туалеты инирдэтэ. Дьэ булгуччу нэһилиэк олохтоохторо бары абына-табына аҕыйах ыал олорор туалеттаах буолуохтааххыт, тэрилтэ типовой туалеттаах буолуохтаах, диэн отделение баанньык баар буолуохтаах диэн дьол оннук туруорсан үлэ-хамнас кыа буолан биһи комсомоллар ол үлэбит быыһыгар быыс буламмыт ити ыраах көлдьүмэҕэ бу куртахха хаар түһэриитэ буоллун солбоһу буоллун үлэлиир этибит моно клубка быстыспат сибээстээх атын да идэлээх курдук иһин булгуччу үлэлиир этибит Партийнай тэрилтэ сурудаҕынан Акулина Алексеевна Олжинцеви туоҕуна миин булгуччу сөбүлээбэтин да иһин буфетка анааннар дьол саҥа дьылга улахан күүрээнэ бырааһынньыктарга буфет тэрийээннэр онно муор сиин оргутан атыылаан ол харчытын комсомольскай тэрилтэҕэ киллэрэр этибит. Итинник этэн туран оттоол иһин биһиги таһаан комсомоллары бары производство араас анам үлэлэргэ тэппитим курдук ыал да буолтаран иһэ мунньахтарга кэлэллэр, көтүппэттэр. Уонна устулуопка Лисай Арисова Васильевна учууталым онна уонна Юрий Михайлов үлэлиир этэ. Онон ол куурсу мин баран манна ол кружоктаан үөрэхтээһин буолар этэ. Онно ол үөрэхтээһин оҕолорбут бары мииттэн аҕа саастаахтар буолар. Мин ол оскуоланы өрө бүтүрдээн дии. Онно дьэ конспектор тахпынан ол эттэхпинэ, мин кума кинигэттэн суруммуппун ааҕан биэрдэхпинэ конспектын эрэттилэр. Уонна Якутскайга ол биһи комсомольскайтары үлэбит үчүгэйин иһин эмиэ Бүлүү делегациятын кытта Раиса Васильевнаҕа кытта Якутскайга баран эмиэ конференцияҕа кыттыбытым. Хит иннигэтэн тураммын Өлөөҥҥө эмиэ секретардээбитим, Харыйалаахха ол туспа үлэ эмиэ ити Ньурбаннаан иҥин сылдьаммыт ЯГУ-га нуучча театрыгар эмиэ выступайдаахпыт. Хит иннигэтэн тураммыт Бу биһиги иннибитигэр биһиги ийэлэрбит, эһиги ийэлэргит аҕаларбыт, эһиги ийэлэргит аҕаларгыт инники хомсомуолластар олор. Бу манна клубка үлэлиир дьаараммын ахтыы оҥорбуппут элбэх даҕаны ыалы кэрийэ сылдьааран баралларыттан ахтыырбытым, ону өттүтү

Барта маныгы хомсомоллор. Ол аата соччоттон тааһаҕардар бары передовой инники кэккэҕэ инники кирбиигэ сылдьаллар эбит. Онтон ол мин ийэм хомсомуол даа диэн сөхтүм, ыйыттым. Онтон була наһаа хомсомуол этэ диэт. Онтон ийэбэр баран ыттым, хомсомуол эбиккин тахтыллыбаккын дии туохха даҕаны диэбит. Ону маныгы хомсомуолларга киирбитим, онтон тамылакаантан барабын. Ийэм төрдөн биэс сүөһүлээх, онтон дьэ сыккыраамым, мыккыраамым. Ол ити туоха балаҕаннаахха мунньахтыыллар уонна кыайан барытыгар ситиспэппит, ырыалара, тойуктара, мунньахтара субу-субу буолар, ол тиийэрэ диэн онон таһаран кэбиспиттэрэ диэбитэ оһо оннук. Дьэ онон буолан мин барыгытын бүгүн хомсомуос сүүс сааһынан эһигитин итиитик истиҥник аҕардалаан тураммын Тааһаҕын нэһилиэгин бастакы хомсомуоластарыгар сүгүрүйэн тураммын. Урууй айхал буоллун диэммин Инники бастакы нэһилиэк хомсомуолустара төһөлөөх ыллаабыттара буолуой, ону ол саптаабатарбын даҕаны, кэриэстэбил курдук өрөгөйдөөххө, биһи кэккэбитигэр кинини маҥнайгы хомсомуолустар баалларын курдук санааммыт тураммыт, эһиэхэ сатаабатарбын даҕаны кыратык ырыы ыллаан иһитиннэриэм. Сарсын, сарсын сарсыарда

Биһиэхэҕэ буолуо иэһи, иэһи, иэһи. Саҕан ыраҕа бара сыттарсылама үүнэр көлүөнэ маҥнайгы хомсумуола кэнчиэрэ ыччаттара Ойуунускай олорбут олоҕо кэнчиэрэ ыччаттарын оҕолоро үс тыһыынча сылга саҥа үйэҕэ тиийдэхтэринэ биһиги баҕа санаабыт босхуолабытын кытта кулууптаах детсадтаах, балыһалаах, дымышаалаах уонна переработкалаах, онтон да атын өссө сайдыылар үүнэ үксүү өрөгөйдүү турдуннар. Уруй Айхал тааһар комсомолларыгар! Спасибо,
Биһиги бу түгэнинэн комсомолга хан сүүс сыллаах юбилейгар анаммыт бүгүҥҥү Мероприятиебыт бастакы чааһын түмүктүүбүт. Уонна оттон өссө төгүл эһигитини комсомол сүүс сыллаах юбилейынан ааҕарданаан тураммын, оҕара доруобуйаны, үлэҕитигэр ситиһиилэри, тус олоххутугар дьолу-соргуну баҕарабын.
Ерастаулус